Reero nari tware goprocess ekesi ki'omong'ina oria and then torore gose ntomorusie prisons agende korora omwana oye amoire esukuru. Twabogete in the morning twakagerete ng'a ekesi eye ekere bosongo but twaika Kisii town twaba referred gocha Nyamira nomowakiri obwate ekesi ekio so we end Nyamira, we end Nyamira law courts here twasoera registry aria twaeirwe procedure.

Toe we order then tomanye koirana Kisii town because I think iga asibire Kisii prisons togende tomosokie so ndio tumeanza process ladies and gentlemen will keep you updated on each and every process buna twachakire iga up to the end rituko neritamba ase tore lakini etokoremererania tokore our joy omosubati oria asoke korwa aria aire omwana oye university buna Nyasaye abangete momura oyio ere noareka actually we went there today twamokwania mbuyare. so tagete komosokia korwa iga, tomoire aisibie arabe abeke eyanga and then from there tomanye korora either togokora eprocess rero mambia tutapanga safari kwenda Nairobi toire omwana oyio esukuru in the presence ya mama omwabo, so we believe Nyasaye ngotwanchera are tomosokie and then from there the other process we will keep you updated.

Noo tore neraha, totagete komokoba baka nyomba, because tenyarekaneti mama omwabo aiche aiga na Joseph momura oye. Nataka kuansa safari kutoka Kisii town baka sobo, and then from there ayande chinkwana chinde ase eng'encho bwairire ntochi gokorera aaria. So, naansa safari, tukutane pale.

Omonene one nasabire, Omonene one okobua kwao kwarorekanire. Nyasae ase bagotacha na ase bagoeta Omonene obabwate Omonene. Rigereria Nyasae esegi bandwaneire eyere entindi Nyasae. Omonene one obaseseni Nyasae oseseni bonsi pi baria basaetie amagoko omouko Nyasae. Baria bonsi pi bakorete aya iga Nyasae totiga bare emerwe Omonene. Mbuya mono Omonene Nyasae one, nakwereniri mbuya mono ase obotuko obo iga, na ase rituko rigima, Onyare kororekana Nyasae Tata, ase erieta ria Yeso Kristo Omotoori nasabire. Mbuya mono abana baane, ase eng'encho gaki mwakorire amaya, mwandeteire abana omwana one, oyio konya ntari korara. Gaki nkweraneria omwana, omochokoro one, mbuya mono, eke ekegwakorire, na baria bonsi pi. Basoetie amaboko omoguko, na abairaneiri mbuya mono, tibaremerwa, ase bagoeta baete na Nyasae, ase bagotacha batachwe na Nyasae, basesenigwe ne chinka chiabo chionsi. Egekone bankoreire negekone ekiya sana, mama omwabo ochire, Joseph nkoenda are esukuru, gaki mbuya mono. Mbuya mono naende mbuya mono. Naende niga mbuya mono ase egasi mwakorire engiya aka Kasungura, na bonsi baria mwabwatiranete ase emerobiri eye iga, korwa ase omoisimigwa oito Chabed Nyekundi, mpaka buna yaikeire iga. Inche naende niga mbuya mono. Nyasaye tiga abasesenie, naende tema gokonya bande boigo buna mwakorire aya iga. Mbuya mono. Ase amarieta ankore Kusipora, Orangwenye, ninche mama omwabo Joseph Ndung'u. Ritang'ani nkoiranerie Nyasae mbuya mono, ase aya akorire, oyi- onyigoreire enchera goetera ime. Tiga ango ababwate, abaigorere nainwe ebisieri, egekogera aya mwakora, onde taiyo ore konyara gokora, onye tari Nyasae. Nyasae oyo obakuna, mwakora aya, tiga agenderere kobamenta na kobasesenia, konyora obosoku bwabeire obonene, Oroche mwana tari gocha konyara kogenda sukuru, lakini goetera ase chinguru chia Nyasaye, ayakorire, abakunire, nainwe timoremerwa, mogenderere kororekana nonye nobogambi bwaino, na kende gionsi keria mogokora, kegenderere koba ororo, na ebambiretie gochia gotanga gose gosieka, anyare ko- kobuu ase esauri, aya mwakuna Nyasaye. Tiga nainwe, omorembe obe ase more, na aande onsi ase mogotara mogoeta neba ne chipaara, abe gakobarenda, na kobamentera, emechie yaino esoboke egenderere, bionsi pi tiga bikoreke ase obonene bwa Nyasae. Mbuya mono. Aa omwancho omoria riria abaswaire bagotenga ng'a haya wi haya wi hwa chinse chiga chire chinsa ibere chia botuko Africa ya mocha nigo tore mwabo babo mwabo Joseph Nabo twaikire iga, twaretire mama omwabo korwa prisons, nabo are nyomba aye iga, nere oyio okwanire kwegure buna atebire, etotagete komotiga atimoke, aturie kabisa, ebirengererio bitimoke kabisa, nonya mbono taregena ang'e omanyete ng'a orure orure prisons ime aria, taregena, bono tagete komotiga rero botuko mambia rigima aregena kwanza, ekero agenire ng'a orure ororo, bas tomanye gocha komoikaransi. Ata omogano, aah ntarakora Joseph noo are iga, rero torochi rero noo are aa rero ngoseka are, omanyete rituko achiete tokuru tokuru tokuru tokokwana lakini rero ngoseka Jose just a word ase amashabiki igo tu mmh.
Ningependa kuwashukuru wote waliosaidia kunisaidia

Mwatobwatire okoboko gesa twagachagete this process mpaka ekero ande Nyasaye ngokora are ebikone. Mungu anatenda. Ekero bwegenete Nyasaye, Mungu anatenda. Naa omweshimiwa Japhet, Nyasaye agoseseni, and we are appealing amashabiki aito, totagete

Yeah, gekonyarekana totandamana pamoja na wao, getanyarekanete bono na Nyasae are abange still eh, we'll see what to do but mama omwabo ere goika agende, etwatebete kake ng'a mama omwabo goika agende arore ase omwana oyo agosoa esukuru, arigererie eosta eria agosoa amanye koirana kagusii bono toche gokora omogano. Nyasae tiga abaseni mwensi, Mungu awabariki sana, asanteni abaria tarenge korwa Rogers Kakasungura, Nyasae oye. Ekero twachire asore twakobatiwa twakoirwa obonene. ekiagera aye ntato isaine. Mbuya mono ekiagera kwarorekanire ase rituko ria rero. Rigereria tata chinchera kwaiboire, rigereria umetengenesa njia pasipo njia. Nimekushukuru maana wewe ni Ebenesa, kwa yare umetenda. Tigobaku na koigwa isiko Nyasae. Nairaneirie bonsi pi Nyasae, baria barusia emebuko yabo tata, Obasesenie, obamentere, tibaremerwe nonya nerituko erimo Nyasae. Rigereria ngosoka bare ngoetara bare chipaara Nyasae, obarende obatuntube namanyinga ao Nyasae. Tata nababekere ase obosio bwao Tata, ase egasi eria bagokora Nyasae, obaigorere chisemi na obong'aini Nyasae, obamentere amapato Nyasae arorekane, ekiagera en Tata Nyasae, ekerogo keria bare Nyasae, Naende obamentere kebe ekenene, Tata. Tibarusigwe ororo nonye ng'ake, Nyasae. Siasa ende yonsi tebase goeta, Tata, ebatange. Namanyire ng'a naende eround ende, Tata, nobairani, Nyasae. Na aba bagendererete baseseni, Tata, okoboko kwao gotare ase bare, Nyasae. Matemo ande onsi pi tabase gosieka chinchera chiabo, Tata. Obaigorere, Nyasae, aya bakorire, Tata, tobatiga tobaremere, Nyasae. Rigereria nonya na abana babo ne chifamiri chiabo, Nyasae. Obakonye, Tata, obabwatisi, Nyasae, kobagosoka kobagosoa batare amo naye, Nyasae. Tiga ngoboneri bwao bonyare kororekana, Nyasae, ekiagera aye ntato iso aine, Nyasae. Tiga obakwoe bw'esiko, Nyasae, ekiagera onde taiyo onga buna aye. Ebi gwakorire nakweraneiri mbuya mono, Tata, na bonsi pi, Nyasae, obamentere. Tobaremera, Tata, tiga ebakone isiko erorekana asore, Nyasae. Rigereria bono twachire nyomba aiga Nyasae, na bonsi pi nababekire ase amaboko ao, Tata. Bionsi pi tiga binyarekane buna origetie. Aye amakene asaborete ekiora gose chinsa Yeso Kristo ore Omotooria. Amen.